De psalmen. Psalm ien. Hoe gelokkich is de man dy't op 'e rie fan 'e ferkearden net yngiet, op 'e wei fan 'e sûnders net stean bliuwt, yn 'e gearsit fan 'e spotters gjin sit nimt, mar langst hat nei de wet fan de Heare En dêroer mimert by nacht en by dei. Hy is as in beam oan wetterstreamen plante, dy't syn frucht jout op 'e tiid, dêr't it grien net fan ferwylget. Alles wat er docht, bedijt. Sa net de ferkearden, o nee, dy binne as tsjef dat op 'e wyn ferwaait. Dêrom kinne de ferkearden it net hâlde foar it rjocht, de sûnders net yn 'e rûnte fan de rjochtfeardigen, Want de Heare stiet noed foar de wei fan de rjochtfeardigen, mar de wei fan 'e ferkearden rint dea. Psalm twa. Wêrom binne de folken sa rebelsk, meitsje de naasjes plannen fan neat, stelle de keningen fan 'e ierde har op, spanne de machthawwers gear Tsjin de Heare en syn Messias. Lit ús har bannen brekke, har stringen ôfstrûpe. Dy't yn 'e himel wennet, laket, de Hear slacht de spot mei har. Mar aanst sprekt er tsjin har yn grime, yn syn lulkens ferbjusteret er har. Iksels haw dochs myn kening salve op Sion, myn hillige berch. Lit my ferhelje de machtiging fan de Heare. Hy hat sein, Myn soan bisto, hjoed bin ik dyn heit wurden. Freegje my, dan jou ik dy folken yn eigendom en ierdryks einen yn besit. Meist har tebrizelje mei in stêf fan izer, har stukken bruie as diggelguod. No dan, keningen, kies de wiiste wei, nim de warskôging oan, hearskers fan 'e ierde, tsjinje de Heare mei huverjend ûntsach, tútsje bevend syn fuotten, dat er net lulk wurdt en jimme ûnderweis omkomme, want samar lôget syn grime op. Hoe gelokkich is elk dy't ûntwyk fynt by him. Psalm trije. In psalm fan David, doe't er flechtsje moast foar syn soan Absalom. O Heare, hoe machtich binne myn tsjinstanners! Hoe machtich dy't tsjin my opsteane! Hoe machtich dy't fan my sizze, Foar him is gjin help by God te krijen. Mar jo, Heare, binne in skyld om my hinne, myn gloarje en dy't my de holle optilt. Lûd rôp ik oan 'e Heare, hy joech my antwurd fan syn hillige berch. Ik joech my del en foel yn 'e sliep, en waard wer wekker om't de Heare my bystiet. Ik bin net bang fan tsientûzen man, dy't har fan alle kanten tsjin my opstelle. Oerein, Heare, rêd my, myn God, Jo joegen ommers al myn fijanden de kaakslach, Jo brutsen dy ferkearden de tosken. Fan de Heare komt de help, mei Jo segen oer Jo folk komme. Psalm fjouwer, foar de dirigint, mei snaarinstruminten, in Davidspsalm. As ik rop, antwurdzje my, o God, dy't my rjocht docht en dy't my yn 'e benearing ferromming jûn hat. Wês my genedich en harkje nei myn gebed. Jimme, hege hearen, hoe lang sulle jimme myn eare te nei komme? Sulle jimme it hâlde mei dingen fan neat? Begien wêze op wat jim ferrifelt. Tink derom dat de Heare my wûndere genedich west hat. De Heare harket as ik oan Him rop. Wyn jim op, mar bekweadigje jim net. Oertink it op jim rêststee, mar hâld jim stil. Bring de offers dy't foarskreaun binne en betrou op 'e Heare. Gâns minsken tinke, Wa lit ús it goede sjen? Lit, Heare, it ljocht fan Jo antlit oer ús daagje. Jo hawwe my mear wille yn it herte jûn as dy oaren hawwe by de romte fan weet en wyn. Yn frede sil ik my deljaan en sliepe, want Jo allinnich, Heare, jouwe my in feilich honk. Psalm fiif, foar de dirigint, mei fluiten, in Davidspsalm. Myn wurden harkje dêr nei, Heare, nim myn gemimer yn omtinken, hear nei myn lûde klacht, myn Kening en myn God. Ta Jo ommers bid ik. Yn 'e moarntiid, Heare, hearre Jo myn stim. Yn 'e moarntiid lis ik it Jo foar en ik wachtsje ôf. Want jo binne net in God dy't it ferkearde oanstiet, ferkearden fine by jo gjin ûnderdak. Heechmoedigen hoege jo net ûnder eagen te kommen, jo haatsje dy't minne dingen dogge. Jo ferdylgje de liger, in ôfgriis hat de Heare foar de moardner en de bedrager. Mar ik mei troch jo grutte geunst yn jo hûs komme, delfalle foar jo hillige went yn huverjend ûntsach foar jo. Heare, lied my neffens jo oarder om myn benearders te plak te setten, sljochtsje my it paad nei jo ta. Yn har mûle is ommers neat dêr't men op oan kin. Ynwindich bedoele se ûnheil. In iepen grêf is har kiel. Se meitsje har tonge glêd. Nim har geweken, o God, lit se stroffelje oer har eigen plannen. Hou se del om de mannichte fan har sûnden, want tsjin jo hawwe se it yn 'e kant set. Mar lit allegear dy't by jo skûlje bliid wêze. Lit se it útsjonge, mar oan en mar wei. Nim it foar har op dat yn jo triomfearje meie dy't it mei jo namme hâlde. Want jo, Heare, segenje de rjochtfeardigen, as mei in skyld beskermje jo har mei goedwilligens. Psalm seis, foar de dirigint, mei snaarynstruminten, op 'e achtste, in Davidspsalm. O Heare, wol my net yn lulkens kastije, net yn grammoedigens rjochtdei oer my hâlde. Wês my goedgeunstich, Heare, want ik ferkwyn, meitsje my wer better, want de skrik sit my yn 'e lea. Ja, myn siel is kjel wurden bûten roai, En jo, Heare, hoe lang noch? Kom werom, Heare, rêd myn libben, ferlos my om jo goede geunst, want yn 'e dea tinkt gjin minske oan jo, yn 't deaderyk, wa sil jo dêr priizje? Ynein bin ik fan 't suchtsjen, elke nacht lis ik yn triennen, op myn bêd skriem ik my oan wetter, Flau waarden myn eagen fan fertriet, se binne my weilutsen fanwege myn benearders. Gean allegear by my wei, jimme kweaminsken, want de Heare hat nei myn lûd geskriem harke, harke hat er nei myn smeekjen. De Heare nimt myn bidden oan. Mar al myn fijannen sulle beskamme stean, alhiel ferbûke, se sulle tebek moatte en ynienen beskamme stean. Psalm sân. In klacht fan David, dy't er de Heare tasongen hat om de Benjaminyt Kûsj. O Heare myn God, by Jo sykje ik taflecht. Befrij my fan al myn ferfolgers en rêd my, dat se my net ferskuorre as liuwen en fuortslepe sûnder dat ien my rêdt. Heare myn God, as ik dit dien hie, as ik ûnrjocht oan 'e hannen haw, as ik kwea ferjild oan dy't mei my yn goedens wol, as ik útrûpelje dy't sûnder reden tsjin my is, Lit dan de fijân my mar neisitte en ynhelje. Lit him myn libben mar yn 'e grûn traapje. Lit him myn eare mar ûnder stof bedobje. Mar no, Heare, kom yn jo grime oerein. Kom op tsjin it tsjirgjen fan myn tsjinstanners. Wurd wekker, myn God, dy't it rjocht besteld hat. Lit de naasjes gearkomme om jo hinne. Set josels op 'e troan boppe har. Heare, Jo sille de folken rjochtsje. Doch my rjocht, Heare, om myn gerjochtichheid en om myn gevens. Meitsje in ein oan it kwea fan de ferkearden, mar hâld de rjochtfeardige oerein, Jo dy't it djipste fan it hert hifkje, rjochtfeardige God. God is myn skyld, Hy helpt de oprjochten fan hert. God is in rjochtfeardich rjochter dy't jin alle dagen te plak set. Hâldt immen net op syn swurd te skerpjen, bûcht er syn bôge en spant derby, dan rjochtet er op himsels dat deadlike ark en de baarnende punten fan syn pylken. As er troch ûnrjocht befruchte waard, dan wurdt er swier fan ûnheil en hy bernet bedroch. Hy dolt in kûle dy't er djip útstekt, mar hy falt sels yn it grêf dat er groeven hat. It kwea komt op syn eigen holle werom, it ûnrjocht komt op syn eigen plasse del. Ik sil de Heare tankje om syn rjocht, psalmsjonge de namme fan de Heare, de Heechste. Psalm acht. Foar de dirigint, op it druveparsjen, in Davidspsalm. Heare, ús Hear, hoe geweldich is Jo namme oer de hiele ierde, Jo dy't Jo heechheid jûn hawwe oan 'e himel. Ut de mûle fan lytsen en tatebern hawwe Jo lof taret om Jo tsjinstanners te plak te setten, om fijanden en wraaksuchtigen te betwingen. As ik jo himel beskôgje, it wurk fan jo fingers, de moanne en de stjerren dy't jo dêr in plak jûn hawwe, wat is dan in minske dat jo om him tinke en in minskebern dat jo him achtslane? Jo hawwe him mar in kromke lytser makke as de himelingen, him mei glâns en pracht kroane, him master makke oer de wurken fan jo hannen, him alles ûnder de fuotten lein. skiep en kij, dy allegearre al lyksa de dieren fan it fjild, de fûgels yn de loft, de fisken yn de see, dy't har paad nimme troch it wetter. Heare, ús Hear, hoe geweldich is jo namme oer de hiele ierde! Psalm njoggen. Foar de dirigint, op Stjer foar de soan, in Davidspsalm. Ik wol de Heare loofje mei myn hiele hert, al jo wûnderdieden ferhelje, ik wol bliid om jo jubelje, jo namme besjonge, o Heechste. Doe't myn fijannen tebekskrillen, stroffelen se en kamen om fanwege jo, want jo hawwe foar myn rjocht yn 'e pleit west Jo binne sels as rjochtfeardige rjochter op 'e troan sitten gien. Jo hawwe de folken ôfstraft, de ferkearden ferdylge, har namme útfage foar ivich en altyd. De fijân is oan 'e ein, foargoed in púnfal. De stêden hawwe jo ferwoeste, dêr wurdt net iens mear oan tocht. Mar de Heare sit foar ivich op 'e troan. Hy hat syn troansit klearset om te rjochtsjen. Hy rjochtet de ierde rjochtfeardich, hy jout de folken earlik har rjocht. Sa is de Heare in stins foar de ferdrukte wurden, in stins yn benaude tiden. Op Jo betrouwe, dy't Jo namme kenne, want Jo, Heare, ferlitte net dy't Jo sykje. Sjong foar de Heare, dy't op 'e Sion troanet, fertel ûnder de folken syn dieden. want hy wreekt it bloed fan ûnskuldigen en tinkt oan har, hy ferjit it kriten fan 'e ellindigen net. Wês my genedich, Heare, sjoch nei de ellinde dy't myn haters my oandogge, Jo dy't my feilich út de poarten fan de dea weihelje, dat ik al jo lof beneame mei. Om jo help jubelje yn 'e poarten fan dochter Sion. Fallen binne de folken yn it grêf dat se foar oaren dold hienen, yn it net dat se útset hienen is har eigen foet bestrûpt. De Heare hat fan him witte litten, hy hat rjochtdei hâlden, yn it wurk fan syn eigen hannen is de ferkearde fertiisd rekke. De ferkearde minsken komme yn it deaderyk telâne, alle folken dy't God ferjitte. Want net foargoed sulle de earmen fergetten wurde, net foar altyd sil de hoop fan de ellindigen fergean. Oerein, Heare, lit de minsken net triomfearje, lit de folken troch Jo teplak set wurde. Meitsje har sa bang, Heare, dat se witte dat se mar minsken binne. Psalm tsien. Wêrom, Heare, steane Jo fan fjirren, ferbergje Jo Jo yn benaude tiden? Drystwei, ferfolget de ferkearde de ellindige, lit har betiisd reitsje yn 'e plannen dy't se betochten. Want de ferkearde giet grut op syn begearten, hy segent de woekerwinst en ferachtet de Heare. De ferkearde, mei de noas yn 'e wyn, tinkt dat God gjin rekkenskip freget, God is der net, is alles wat er tinkt. Sa'n hannelswize docht neffens him altyd fertuten, en jo oardielen binne foar him fier ôf as de himel. Hy tinkt, Ik hâld it wol op fuotten, de geslachten troch sil ik net kwea weikomme. Fol flok is syn mûle, fol falskens en geweld, gemienens en ûnheil hat er ûnder de tonge. Hy leit op 'e loer by de ôffredings Yn skûlhernen makket er ûnskuldigen kâld. Syn eagen steane op 'e wiuw nei de stumpers. Hy leit te loeren yn 'e skûle as in liuw yn it struwel. Hy loert om de ellindige te fangen. Hy bestrûpt de ellindigen yn syn net. Hy dûkt him, wachtet, ree ta de sprong en mei de hiele hûd falt er de stumpers op 'e lea. Hy tinkt dan, It is God al fergetten, Dy hat him ôfkeard en der neat fan sjoen. Oerein Heare, ûnderhelje Jo hân, o God, ferjit de ellindige net. Wêrom soe dy ferkearde God ferachtsje en by himsels tinke dat Jo gjin rekkenskip freegje? Jo krekt Jo sjogge gemienens en fertriet, Jo besjogge it om it dan yn hannen te nimmen En oan jo jout de stumper, dy't allinnich stiet, it oer. Jo binne syn helper wurden. Brek de earm fan de ferkearde en de sûnder. Betelje him syn wandied sa, dat jo him net wer fine kinne. De Heare is kening, foar ivich en foargoed. De heidens binne weiwurden út syn lân. De begearte fan 'e deemoedigen hawwe Jo heard, Heare, Jo hawwe har it hert besterke en nei har roppen harke, om rjocht te dwaan oan dy't allinnich is en ferhûddûke wurdt. Lit gjin minske fan dizze ierde oait mear ien bang meitsje. Psalm alve, foar de dirigint, fan David. As ik by de Heare ûntwyk fyn, hoe kinne jim dan tsjin my sizze, Flean as in fûgel de bergen yn? Want dy ferkearden dêre spanne de bôge, se hawwe de pylk al op 'e koarde lein, om yn 'e tsjuster te sjitten op minsken dy't it hert op it rjochte plak hawwe. As de fûneminten har bejouwe, wat kin de rjochtfeardige dan noch út 'e wei sette? De Heare is yn syn hillige timpel, de troan fan de Heare is yn 'e himel. Hy skôget de wrâld, syn eagen hifkje de minskebern. De Heare hifket rjochtfeardigen en ferkearden, en syn hiele wêzen hatet minsken dy't fan geweld hâlde. Op dy ferkearden lit er stukken fjoer en swevel reine, en in gleaune stoarmwyn jout er har foar de toarst. Want rjocht is de Heare, hy hâldt fan rjochte dieden, en oprjochten sille him yn 'e eagen sjen. Psalm tolve, foar de dirigint, op 'e achtste, in Davidspsalm. Help, Heare, want der is gjin ien mear dy't leaut, de betroubere minsken binne ferdwûn. It praat ûnderelkoar is kleare bedroch, se prate mei glêde lippen en in dûbeld hert. Ferdylgje moast de Heare alle glêde lippen, de tonge dy't grutte wurden brûkt, de lju dy't sizze, Wy binne wat mânsk mei ús tonge, wy hawwe ús mûle mei, wa kin ús oer? Om 'e ferdrukking fan 'e ellindigen en it kriten fan 'e earmen kom Ik no oerein, seit de Heare, dy't om help ferlegen binne, bring Ik feilich teplak. De wurden fan de Hear binne suver, kleare sulver, sân ris lottere yn 'e smeltkûp yn 'e grûn. Jo sille wurd hâlde, Heare, en ús altyd foar dat skaai behoedzje, al waret it der ferkearde minsken om, al makket de gemienens opgong by de minskebern. Psalm trettjin, foar de dirigint, in Davidspsalm. Hoe lang, Heare, sille Jo my almar wer ferjitte? Hoe lang Jo fan my ôfkeare? Hoe lang moat ik soargen yn my omdrage, fertriet yn myn hert by de dei lâns? Hoe lang sil myn fijân oer my triomfearje? Sjoch skerp ta en harkje nei my, Heare, myn God. Jou ljocht oan myn eagen, dat ik net yn 'e deasliep sink. Dat myn fijân net sizze kin, Ik bin him oermânsk wurden. Dat myn tsjinstanners net opsprekke as ik ûnder fuotten reitsje. Mar ik, ik lit it op jo geunst oankomme. Myn hert mei jubelje, om't jo my holpen hawwe. Ik wol foar de Heare sjonge, om't er my goed dien hat. Psalm fjirtjin, foar de dirigint, fan David. Dwazen binne it dy't tinke der bestiet gjin God. Ferdoarn en ôfgrislik binne har dieden, der is gjin ien dy't goed docht. De Heare sjocht fan 'e himel del op 'e minsken oft der ek ien is dy't syn ferstân brûkt, ien dy't God siket. Allegearre binne se ôfwykt, mei-inoar ûntaarde, gjin ien dy't goed docht, al hielendal net ien. Witte dy kweaminsken dan allegear fan neat, dy't myn folk fersline as ieten se brea, mar de Heare net oanroppe? Skielk sulle se lykwols alhiel ferbjustere stean, want de Heare is mids it rjochtfeardige folk. Jimme doel mei de ellindigen sil mislearje, want de Heare is har beskermer. Och dage der fan de Sion no mar rêding op foar Israel. As de Heare foar syn folk de grutte omkear bringt, dan sil Jakob jubelje, Israel wille meitsje. Psalm fyftjin, in Davidspsalm. Heare, wa mei tahâlde yn jo tinte, wa mei wenje op jo hillige berch, dy't earlik en oprjocht libbet, dy't docht wat rjocht is, dy't seit wat er tinkt, dy't net rabbet mei de tonge, dy't syn freon gjin kwea docht, dy't syn neiste net op in minne namme bringt, dy't de ferachtlike ferachtet, dy't yn eare hâldt wa't de Heare tsjinnet. dy't syn eden net brekt, al is it ta syn eigen skea, dy't syn jild net tsjin woeker útset, dy't him net omkeapje lit om in ûnskuldige skea te dwaan. Wa't sa docht, sil nea net wifkje. Psalm sechstjin. In gouden liet fan David. Hoedzje my, God, want by Jo sykje ik ûntwyk. Ik sei tsjin de Heare, Myn Hear binne Jo, myn rykdom, neat kin Jo belykje. Oer de ôfgoaden fan it lân, dy hege machten, dêr't ik my alhiel oan ferslingere hie, sis ik, By dy't in oare god neirinne, sil it lijen oanwinne. Mei myn hannen sil ik har gjin offers bringe, har nammen sil ik net iens op myn lippen nimme. Jo, Heare, binne it taparte diel dat de lotsbeker my joech, en Jo sille foar my bewarje wat my tafoel. De mjitsnoeren binne foar my yn skoandere kontreien fallen, ja, myn erfskip stiet my tige oan. Sa priizje ik de Heare dy't myn ried joech. Ja, by nacht warskôget myn binnenste my. Ik hâld de Heare aloan foar eagen. Hy is ommers oan myn rjochterhân, ik sil net wifkje. Dêrom hat myn hert wille en myn binnenste jubelet. Ek myn lichem sil feilich wenje, want Jo litte Myn libben net oan it deaderyk oer. Jo litte Jo fertrouweling de ûngrûn net sjen. Jo leare My it libbenspaad. In oerfloed fan freugde is deun by Jo. Leaflikens yn Jo rjochterhân, foar altyd. Psalm santjin. In gebed fan David. Harkje nei wat rjocht is, Heare, slach myn roppen acht, jou gehoar oan myn bidden. It komt net fan ûnearlike lippen. Lit myn rjocht by jo weikomme, lit jo eagen myn earlikens sjen. Hifkje jo myn hert, ûndersykje jo it by nacht. Nim jo de fjoerproef, jo fine by my gjin ferkearde bedoelings. Ik haw myn mûle net foarbypraat mei it each op it dwaan fan minsken. Ik haw it wurd fan jo lippen beachte. Op ûnsljochte wegen stie ik fêst op 'e fuotten, op jo paden waard myn gong net ûnwis. Ik rop om jo, om't jo my antwurd jouwe, God, hâld jo ear foar my iepen. Wol myn reden ferstean. Meitsje jo geunsten mear as gewoan, wannear't jo mei jo rjochterhân rêde, har dy't foar de tsjinstanner skûlje. Beskermje my as de apel fan it each, bergje my yn it skaad fan jo wjokken, foar de ferkearden dy't oer my hinne wâdzje, foar de fijannen dy't rûnom myn libben bedriigje. Se hawwe it hert foar meilijen tasletten mei fet en se skuorre in grutte mûle op. Se besingelje my stap foar stap. Se binne derop út om my tsjin 'e grûn te slaan, as in liuw dy't sin oan roofjen hat en as in jonge liuw dy't op 'e loer leit. Oerein, Heare, set op him ta, twing him op 'e knibbels, Rêd troch jo wapen myn libben fan de ferkearde. Helje troch jo hân my by de lju wei, Heare, dy't in libben lang har part fan de wrâld hân hawwe en wa't jo it liif foltropje út jo foarrie, sadat har bern der noch genôch oan hawwe en wat dy oerhâlde noch oan har bern neilitte. Mar lit my, as ik jo wil doch, jo antlit sjen, en as ik wekker wurd, my sêdzje oan jo wêzen.